Image a ɛda wo screen yi so yi yɛ one of the wonders of God. Mepakyɛw, nnipa nnya nyɛɛ anything close. Adeɛ wei sɛ ɛho to kyema wɔ wo mu a, wobɛwu. Wonnya nkwa, wopa ma w'adwene nyɛ adwuma, ma wo blood vessels nyɛ adwuma, ma w'akoma nyɛ adwuma, wobɛwu. Ghanafoɔ, adeɛ baako a yɛde di agorɔ wɔ yɛn nipadua mu yɛ adeɛ a ɛda so yi. Na mɛkyerɛ wo kwan a ɛfa so ma wode di agorɔ no, woatwe wo ho afiri ho. Mewie a, makyerɛ wo kwan a wobɛfa so ama no simple aduane wɔ fie adi na ayɛ better na aboa w'ankasa w'abrabɔ. Like video na hyɛ mob sɛ nnɛ yɛboa de deɛ ɛte sei na aba, ɛnyɛ asɛm ketewa. Nnɛ yɛredi nkɔmmɔ afa the liver, mepakyɛw wo berɛboɔ. Na berɛboɔ yɛ one of the workers a ɔngye animuonyam because baabi a ɔhyɛ no nnipa adwene nni hɔ, yɛmma no attention. Mepakyɛw wo berɛboɔ wɔ ha right side hɔ, wo mfean ase pɛɛ, ɛhɔ na berɛboɔ no ɔhyɛ na ɔyɛ very big. Brɛboɔ yɛ one of the biggest, ɔyɛ the biggest internal organ. Internal organs no nyinaa brɛboɔ na ɛsoso for ne dwumadie nti. Na Nyame ayɛ adeɛ bi wɔ brɛboɔ ho a me, ɛno nti me se ɔyɛ unique. Nti na meka sɛ nipa nyɛ anything close. Mepaakyɛw, adeɛ a sɛ problem to no a, ɔno ara san nyane ne ho. Te sɛ wode sekan twa fa to twene a, ɔno ara bɛtumi asan afifiri. Ɛwɔ yɛn nipadua mu, ɛyɛ wɔ brɛboɔ. Na Nyame nim deɛ nti a ɔyɛ ne saa, because sɛ wanyɛ ne saa a, nka nipa biara nni hɔ a ɔbɛtumi adi 25 years wɔ asase so. because of the food we eat. Ɛnnɛ yi yɛde aduro gu tomatoes so meboa. Mepakyɛw, ɛnnɛ yi bacteria a ɛwɔ yɛn ho, yɛdi a wɔkɔ yɛn yam. Ɛwɔ sɛ liver wei make sure sɛ before a adeɛ biara afiri wo yam awura mogya no mu no, na yɛasɔne ade korɔ no so ama ade korɔ no ayɛ safe for the body. Na yɛhyɛ da aboa pa tumi ma liver wei problem wɔ Ghana ha a, yɛadwene nkɔɔ so. Ɛboa Gyekumfi Francis, meyi ne nyinaa to hɔ nti monya like a like video no. Mepakyɛw, Image a mede ato so yi, sɛ woahwɛ a, woahu sɛ mogya no bi rekɔ akɔwura liver no mu. Liver no na ɛda hɔ yi. Woahu sɛ mogya baako firi baabi rebɛwura mu. Ɛyɛ mogya a ɛne nnuanennuro a ɛfiri yɛn yam adeɛ no nyinaa, yɛn nsono ne biribiara no, ɛwɔ sɛ yɛde wɔn kɔfa liver no mu na yɛama no pass. Te sɛ immigration no, before wobɛwura Ghana, immigrationfoɔ bɛkyɛke wo. Adeɛ bi wɔ wo ho na sɛ ɛmmoa sɛ wode bɛwura kuro no mu a, yɛyi afiri mu. Enti saa vein no a ɛreba abɛwura yɛn liver no mu no, ɛnna wɔfrɛ no hepatic portal vein. Na aba bɛwura mu. Na ɔba inside a, nneɛma a ɛsi wɔ inside hɔ no, mentumi nkyerɛ mu wɔ ha, ɛdɔɔso. Mebɔ no tɔfa a, deɛ ɛsi nyinaa ne sɛ, nneɛma a ɛyɛ poisonous substance a ɛnni kwan sɛ ɛkɔ systemic circulation, wɔbɛwura mu a, na yɛayi. Ɛte sɛ wokɔ sports stadium na wokura sekan, na yɛnim sɛ daabi, wode sekan kɔ sports stadium na wobɔ fuo a, wobɛtumi de awɔ obi. Nti yɛgye sekan no a, na yɛde vuvuzela ama wo sɛ fa kɔbɔ abɛn. Na sports stadium yɛmfa sekan nkɔ hɔ. Enti saa na liver no yɛ. Nneɛma a ɛyɛ poisonous substance nyinaa ɔgye na wadane no de ade foforo ama wo. Deɛ ɛnni kwan sɛ ɔbɛma no awura mu because obi wɔ hɔ a ɔyɛ atuturasɛm. Ɔno ara ne nipadua no a ɔde wura no koraa no ɛmma nipa nyɛ safe. Ɔno no deɛ yɛyi no firi hɔ koraa totally na yɛama no anwura mu koraa. Na adeɛ wei na liver no yɛ ɛne many many other things. Nneɛma foforo a liver no sisi mu yɛ ne sɛ wadi biribi a sugar dɔɔso wɔ mogya mu a, sugar no yɛmpɛ sɛ ɛbɛdɔɔso wɔ mogya mu no, liver no bɛka sɛ daabi. Ese yɛwɔ sɛ yɛpɛ baabi de sugar yi, SS1 no, ɛkɔpɛ baabi de sie, na wafa bi. Anaasɛ insulin ama no instruction sɛ, Agya, wei deɛ mesrɛ wo o, gye m'asikyire bi sie. Na sɛ me nipa yi, ɔsɔre na ɔnnya nnidi yɛ, ebia ɔbɛkɔ meeting, ɔnnya nnidi anɔpa a, yɛafa asikyire no a ɛwɔ mu no, na wakɔ akɔdi. Nti liver no fa a na wɔde astɔ in a form of glycogen. Liver korɔwee ara sɛ glycogen area no yɛ ma na ɔwɔ sɛ ɔgutu stɔ bi a, otumi san stɔ bi in adipose tissue te sɛ fat no mmerɛ a emu bɛhia no ɔba abɛgye. Nti na wobɛtumi asɔre na wonidi yɛ so na woyɛ fit. Sɛ yɛkɔ kidnape wo kɔhwɛ baabi na sɛ aduane nna wo yam a, wobɛtumi atena ase bɛyɛ four days anaa three days. Yesu koraa sɛ ɔyɛ akɔm kyene forty days forty night. Liver no na ɛboa yɛ saa nneɛma wei nyinaa. So nneɛma a liver no yɛ no ɛdɔɔso. Kwan a yɛfa so Ghana ha sɛe yɛ liver no yɛ yɛ daa daa asetena ne yɛ aduane die. Adeɛ a yɛfrɛ no alcohol. Alcohol yɛ adeɛ a ɛsɛe yɛ liver no pa ara. Mepakyɛw, adeɛ a yɛfrɛ no self medication, ɔno akɔ drug stores ne ti paa na ɔnya nyɛɛ test hu adekorɔ na wafa na ɔde agu n'ani na ɔrenom abibiduro na wakɔ akɔfa abibiduro biara a ɔte sɛ ɛbɔ dawuro biara ne yareɛ most of the things you guys are suffering no yɛ a meka kyerɛ mo sɛ ɛnyɛ yareɛ mpo in the first place to take medication ebia na nimdeɛ na wonni sɛ wotaa hwɛ yɛboa de kum Francis deɛ wate ah adeɛ a na ɛha me kura mpo na ani kwan sɛ menom aduro na aboa wo ɛnti na yɛ a woba me se follow na hwɛ me na nya wo liberation Enti ade bi wɔ hɔ a enni kwan sɛ ɔnom aduro. Deɛ ɛwɔ sɛ ɔnom aduro no, kɔ nkurɔfoɔ a aban no ama wɔn kwan nkɔhu adeɛ biara wɔ kaa mu nkɔtɔ bi nnom. Those things no nyinaa bɛma wo liver no pressure. Na ɛkɔma liver no pressure na liver no gyae ne dwumadie a, ɛkyerɛ sɛ adeɛ biara a ɛfiri afuru no mu a ɛyɛ poisonous substance, ɛyɛ bacteria, ɛyɛ adeɛ a enni kwan sɛ ɛwura nipadua no mu, ɛbɛtumi awura mu. Liver no awɔ ne immune cells Yɛfrɛ no Kapha cells a wɔn no te sɛ macrophages a adeɛ a ɛfiri wo intestines no mu saa mogya no mu ba a ɛnni kwan sɛ yɛma no kwan ɔtumi kye no nti Nyame ayɛ no complete kyematoɔ ba ne hɔ ɔtumi nyane nti wonom wo nsa no a liver no yɛ adwuma no a ɔnyane ne ho ɔnyane ne ho ɔnyane ne ho no na liver no ho te kyema afei na ɛyɛ kɛse. na ɛyɛ kɛse. Ɛba bedu baabi, yɛse wanya hepatitis. Na ebinom nim sɛ hepatitis ne nyinaa yɛ virus. Yɛwɔ hepatitis a efi the viral side a wobe ɛyɛ virus. Ebi te sɛ hepatitis A, hepatitis E. Ne nyinaa yɛ virus. Baeɛ no, ɛkɔ. Ɛnyɛ chronic. Ɛyɛ yareɛ a ebetumi akɔ seesei ara, ɛyɛ acute. Seesei ɛba gidigidi na ɛkɔ. Ɛna yɛwɔ hepatitis a Ɛno no yɛ chronic a ɛbɛtumi atena wo so adi wo nya akyɛ. Ɛno no yɛ hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D. Ɛno deɛ ɛbɛtumi atena wo mu akyɛ papa. First one a mekaeɛ no, wobɛtumi akɔdi contaminated food, contaminated water, wobɛtumi anya hepatitis A and E. Wokɔyɛ sex anaa mogya fra bi aba a, ɛna ɛyɛ hepatitis B, C and D. Ɛno no deɛ yɛ chronic. Ɛna yɛwɔ hepatitis a because worenom nsa nti wo liver no atry sɛ wɔbɛ detoxify nsa no afiri wo mu ara to the extent sɛ afei abɛyɛ problem. Ontumi nyi nsa no biom na ama liver no cells no ahyɛ aseɛ ɛɛwu. Na because of sɛ liver no wɔ ability sɛ ɔwu a ɔno ara tumi nyane ne ho nti no, ɛwu no a ɔresɔlve problem, ɛwu no a ɔresɔlve problem no na ɛɛyɛ kotwa, ɛɛskaa, fibrosis, ɛɛskaa, ɛɛskaa nti bɛɛbɛdu baabi no na liver no abɛyɛ inflamed. Nti sɛ wo liver yɛ inflamed a deɛ ɛpate nyinaa sɛ wo liver no ayɛ kɛse. Nti nyɛ hepatitis nyinaa na ɛyɛ virus. Hepatitis bi wɔ hɔ a ɛyɛ life style. Mpaakyɛw sɛ woanhwɛ w'adidie mu koraa mpo ye na wonya fatty liver, fatty liver, fatty liver na yɛ kama wote no. Ɛnte so kyerɛ sɛ wo liver no ayɛ kɛseɛ, fatty, fat abɛgyina liver no mu. Enti dwumadie a ɛwɔ sɛ liver no di no afei ɔntumi nni, sradeɛ bɛgyina n'anim na ɔɔ control system no. Nka obi baeɛ sɛ wei okura sekan ɛma ne nwura mu, sradeɛ no sɛ oh wei deɛ mewɔ faase mesrɛ wo ma no nkɔ. Na ayɛ sɛ protocol bi reba mu, bribery and corruption bi reba mu. Nti nkurɔfoɔ a ɛnni kwan sɛ wɔwura mu no na wɔwura mu. Na sɛ nkurɔfoɔ a ɛnni kwan sɛ wɔwura nipadua mu Bribe anaa biribi nti, wo ankasa wo lifestyle ɛma fat bɛgyina wo liver no mu, na ɛma kwan ma saa nkorɔfoɔ no wura wo nipadua mu a, dɛn na wɔkɔyɛ? Wɔkɔ cause chaos. Wɔba kuro no mu a, ntɔkwa, atitire asɛm, atuototoɔ. Afei deɛ montumi ncontrol agye yɛn nsam. Na kyerɛ sɛ systems no nyinaa hyɛ aseɛ ɛ shut down. Ɛsɛ wo liver yi nni hɔ a wobɛtumi acontrol sugar, nti sugar ɛba nyinaa ɛkɔ. Sugar no nyinaa ɛkɔ so a, sɛ wohia sugar so a, yɛnni storage. sugar no awura wɔ cells mu no, they can't come back o. The only way you can get sugar back if you have not eaten is through the liver. Ɛno nso certain sources a ɛnyɛ glucose sources a yɛfrɛ no gluconeogenesis, ɛno nso ɛyɛ liver no ara na ɛbɛ initiate. Poison bɛyɛ accumulated in you a, wowɔ hɔ a na wo ho yɛ wo hene, wobɛdwi wo ho saa nti obi wɔ hɔ na sɛ wowɔ ahoɔhene a ɛyɛ den paa a ɔma ohu deɛ ɔreyɛ a, kɔyɛ liver test na kɔhu sɛ wo liver no ɛyɛ intact. Kwan bɛn so na wo liver no Wobɛtumi ama no ayɛ solid. Wo liver bɛtumi ayɛ solid a, time biara yɛ a nom nsuo. Makyerɛ mo nsuo nom sɛ ɛnyɛ ne dodoɔ, sɛ bi a at once woagyina hɔ kora bora bora, daabi. In every one hour biara no, wo nipadua no wɔ nsuo dodoɔ a ɔbɛtumi a work with ho, especially the kidney. Nti wo support wo liver no na wo dwen kidney no so. Nti nnyina faako nnom pure water four. Woanom a within one hour no pure water mmienu, that's one litre. Five hundred ml five hundred that's one litre fine ɛyɛ cool but all the time no nom nsuo on a regular basis ɛboa wo liver no number two yɛ green vegetables no green leaves nwura nwura no yɛ a hwɛ bi hmm? most of these leaves no ɛboa yɛ liver no paa ebi te sɛ spinach kontommire any leaves saa wura wura na wɔde gu aduane no so no yɛ a hwɛ bi baa wɔhoro ho yie because of nnɛ sɛ wɔn sɛ dua saa nwura no last one ɛyɛ deɛ yɛfrɛ no lemon tea Wosɔre anɔpa before abɛdidi no, wofa lemon na woatwam. Full one na woatwam mmienu. Half no, na woafa nsuo one cup, glass of nsuo, mama no nyɛ mma bebree, na woaheat te sɛ dedɛ dedɛ, ɛnyɛ hye bebree. Mia lemon no, ɛnyɛ lime, lemon, mia half no nyinaa fa gu nsuo no mu. Na nom. Ɛmfa asikyire ngum, ɛmfa milk ngum. Ɛyɛ te sɛ lemon tea, but nsuo dedɛdedɛ na ɛde yɛ. Wonom a, ɛno nso boa wo liver no ma wo liver no tumi bɔ adwuma, ɛbɔ no yie. Sɛ wo liver no hyɛ aseɛ sɛ ɔyɛ adwuma na ɔyɛ no yie a, sugar dodoɔ no a awura mogya no mu no, liver no tumi yi firi mogya no mu na ɔde asie ama wo. Ɛba no saa a, dɛn na woanya? Woatwe wo ho afiri insulin resistance, woatwe wo ho afiri diabetes. Wotwe wo ho firi diabetes a, woatwe wo ho afiri yareɛ bebree. Question a ɛwɔ sɛ wobisa me no sɛ, Ei, na yɛboa liver a ɛtumi yɛ nneɛma wei nyinaa, adɛn na obi nom poison a ɔwu? Wɔn a wɔyɛ poison no, ɛyɛ nnipa na ɛyɛ, wɔn nso nim saa nyansa no, na nnipa ara na ɛbɛku nnipa. Wɔyɛ poison in a way a wɔbɛ confuse the liver cells. Enti, sɛdeɛ anka liver no bɛfa na ɔde biribi aka ho ama no abɛyɛ harmless no, adekorɔ no a ɔde ka ho ama no ayɛ harmless no abɛma no abɛyɛ harmful. Enti nka sports stadium na nnipa yi bɛwura, na nnipa no kura sekan, na yɛregye sekan no na yɛama no vuvuzela na ɔde akɔbɔ abɛn. Na mmom this time around no, yɛgyee sekan no, yɛmaa no tear gas. Sɛ tear gas deɛ, ɛyɛ den sɛ wɔbɛto. Ɛna bi wɔ hɔ nso a, sɛdeɛ dose no a wobɛnom no, liver cells no ntumi nyɛ adwuma no yie, nti ɛyɛ den a, ebi bɛwura blood stream mu. Ebi wɔ hɔ nso a, ɛblɔke certain areas of your body no a ɛmma mo oxygen ɛnkɔ adwene no mu nti poison wɔ baabi a ɔ target na watumi akum no. Me din ara ne Yeboah Likum Francis. Mepakyɛw grey hair dye shampoo no biara mpanyimfoɔ na mo tiafo dwene no a mopɛ sɛ ɛyɛ black no mepakyɛw dwene ɛnyɛ life mɛpɛ mmra bɛkyerɛkyerɛ mo dwene hmm grey kwan a ɛfa so ba sɛ melanocyte no a ɛwɔ wo cells no hyɛ aseɛ depreciate a ɛdwene hyɛ aseɛ ba ɛdwene te sɛ wura a ɛɛbere dua si hɔ na sɛ peseɛ a, wohu sɛ wura no bere ara na afei abɛho na aporo agu. Nti ɛkyerɛ wo how you are declining. In other words, worekɔ wo mpanyin fie so ama wo ba nso abɛhyɛ w'anan. Na wo a wo deɛ ne nɔɔma old age no, wo grey hair dye shampoo, wopesa no wɔ nsa na de yɛ wo ti ma wo ti no ayɛ black for bosome baako a, ɛnka wo se mmiem ɛnyɛ wo hwee, ɛsan nso ma tiri no fu. Na nkɔbubu wo tirinwi ankɔsɛe wo tirinwi. Nyame ɔnhyira na ɔmmoa wo. God bless you.